שטיי איך דא אויף די צווייטע שטאק פון א נייע הויז פון א נייע תושב, ברוך השם אונז האמיר שוין דא די צווייטע נייע תושב זייט יום טוב, זייט די נייע זמן האט זיך אנגעהויבן, און מאר טו קאם אם ירצה השם, ס'איז דא אפאר פענדינג, מיטן אייבערשטנ'ס הילף. סאו אנשטאטס ארומווייזן די הויז, די הערליכע שיינע רייכע הויז וואס א יונגערמאן האט געקויפט פאר זייער ביליג, גיימיר טרייען צו מאכן די ווידיאו מער אינפארמאטיוו, וואס האט ער געצאלט, וואס גייט אים קאסטן א חודש אויסצוהאלטן די הויז, און וואס דארף ער איבערמאכן פאר ער גייט אריינמופן אין די הויז, און וואס וויל ער איבערמאכן, דאס מיינט צו זאגן ער גייט דארפן צולייגן נאך אפאר דאלער, סאו קודם כל ער האט געצאלט פאר די הויז טרי ניינטי עיט, דריי טויזנט סקווער פיס הויז, נישט אינקלודעט די דריי קאר גאראדזש, און די דאון פעימענט אנשטאטס טווענטי וואן האט ער למעשה ביי די ענד געדארפט צאלן טווענטי עיט, סאו ס'איז געווען אביסל א דיסעפוינטמענט אז ער גייט דארפן צאלן טווענטי עיט אנשטאטס טווענטי וואן די לעצטע מינוט. לאמיר אננעמען אזוי, דא האסטו די קארפעט, און דאס איז א זאך וואס ער וויל אראפנעמען נאו מעטער וואט, ער האט דא אויבן, די גאנצע אויבן איז קארפעט, ער גייט עס דארפן אראפנעמען און לייגן פלאר, און אונטן אין די דיינינג רום ווי אונז וועלן באלד אנקומען איז אויך דא קארפעט, גייט ער יענס עס דארפן אראפנעמען, סאו ס'גייט אים קאסטן נאך זעקס טויזנט דאלער די גאנצע שפיל מיט די פלאר, אונז וועלן שוין אנקומען באלד צו נאך זאכן וואס ער וויל איבערמאכן און זען וואס די נומבערס וועלן זיין. דא האט ער אזא קליינע האום אפיס, סאו ער. אדער גייט ער דא צולייגן אזא קליינע רום אז טאמער ער האט געסט זאל ער האבן נאך פלאץ, אדער גייט ער דא צולייגן א סאוינג מאשין, און מ'גייט טון אלטערעישאנס און מענדינג פאר פרנסה. לאמיר זעהן ווייטער, דא האמיר אונז איין רום, אונז האמיר א צווייטע דא, יעצט איך גיי דא אריין אין די מעסטער בעדרום, עגעין, רוי, ענד עמפטי, אז מען זאל קענען באקומען א פיקשער צו פארשטיין וואס מען טוט דא, און אגעין, ער גייט אראפ נעמען די קארפעט ווייל ער האט עס נישט ליב, איינער וואס האט עס ליב, קיי מינוט וואס זעה איך דא, wow, wow די וויו, עניוועי, סאו דא האט ער, אין מיינע אויגן קוקט עס אויס דא ווי א געהעריגע ספא, ער קען דא צולייגן וואס ער וויל, האסט א קלאזעט, און נאך א קלאזעט, די טוילעט, שאוער, וואנע, און דא האט ער עפעס א חתונה זאל, איך ווייס נישט פונקטליך, עקסטער ספעיס. אקעי סאו דאס איז וועגן אויבן. גיי אראפ אונטן. ביי די וועי דאס איז א מעלה דא. די סטעפס אנשטאט ס'זאל גיין סטרעיט אראפ פלייטס איז עס געדרייט אז אויב א קינד קריכט און פאלט חס ושלום אראפ קומט ער אן דא אראפ דא אנשטאטס אראפ אונטן. סאו דער אינגערמאן ער איז געקומען אויף די פלאץ און ס'האט אים גלייך געכאפט האט ער געקויפט געקלאוזט די הויז און דאס אלעס איז געווען מיט די הילף פון די קהילה די ריעל עסטעיט עידזשענט די מארטגעדזש זאל קענען האבן די הויז פאר די פרייז. אקעי אונז זענען יעצט דא אין די דיינינג רום, סאו אגעין אזוי ווי איך האב געזאגט ער גייט אראפ נעמען די קארפעט דא, און ביי די וועי אז מען נעמט אראפ די קארפעט קוקט עס אויס סאך גרעסער, ס'איז אינטערעסאנט אזוי איז עס, און נאכדעם איז דא נאך א זאך די היינטיגע סטייל צו האבן א סינק אין א דיינינג רום, סאו ער קען דא ביי די קארנער לייגן א סינק, ווייל לאמיך ארויסבעקן, דא האט ער א עקסטערע, דאס קען זיין א סוויט, ער גייט האבן געסט קען ער דא האבן א פרייוועט טוילעט פאר דעם, פאר זיי, סאו האט ער דא פלאמינג, קען ער אריבערציען די אנדערע זייט סינק אויך, און דא אדער גייט ער מאכן זיין ספרים שטוב אדער עגעין אז ער גייט האבן געסט קען ער פאר זיי האבן א פריוואטע ממש א פריוואטע סוויט, האסט דא די רום, האסט דא די טוילעט, און דא קומט מען אריין פון די הויז, סאו ס'איז גאנץ געשמאק. אקעי סאו לאמיר גיין ווייטער דא מיט די דיינינג רום, סאו ווען מ'קומט אריין אין די דיינינג רום דאס איז די הויז וואס ער האט באקומען, און ער וויל זיך דא ארום שפילן, סאו אין די קיטשען פארשטייט זיך וויל ער איבער מאכן קווייט א פיו זאכן, סאו קודם האט ער באקומען גרענעט וואס דאס איז גוט, די קעבינעטס איז פריש און קלין סאו ער דארף גארנישט טאטשן דא, סאו מחיה, די סינק גייט ער צוטיילן, סאו דא גייט זיין איי געס די פליישיגע קאונטער, און נאכדעם האסטו די איילענד, אבער די זייט דא האט ער וואס צו ארבעטן, ווייל ער וויל דא האבן א געהעריגע מילכיגע זיי האט הנחה געקאונטערט, סאו וואס ביסטו אזוי ארויף אראפ, סאו גייט ער עס איבערמאכן, גייט אים עס קאסטן נאך אפאר דאלער, לויט זיין חשבון דארף אים צו קאסטן פֿופֿצן טויזנט דאלער צו מאכן די טשעינדזשעס וואס ער וויל מאכן אין די גאנצע הויז, אינקלודעד די קארפעט, זעסטו דא איז דא נאכאמאל קארפעט מען גייט עס דארפן אראפ נעמען. יעצט דא ווי איך שטיי יעצט גייט ער פאררופן די פלעי רום, ווייל ער האט דא אזוי די וואנט גייט אביסל אריין, קען מען לייגן שעלווס, שענק, און אלע טויס און האלטן נענט די רום, סאו פון דא קענסטו זען די גאנצע ענגל, פון די פלעי רום צו די קיטשען, און ווען איך מאך א רעכטס קום איך אן אויף ארויפצוגיין אויבן, און ווי איך בין פריער געשטאנען דארט גראד אהין די טירן דארטן איז לינקס אריין אין די דיינינג רום און דארטן די פרייוועט סוויט. סאו ער האט די מארטגעדזש וואס גייט אים קאסטן אזויווי איך האב געזאגט טווענטי ניין הונדרעט, נאכדעם איז דא א HOA פי, עפענס טו בי ער וואוינט אין די זעלבע HOA ווי איך וואוין, און איך באצאל א האנדרעט ענד טערטי ניין א קווארטער, יעדע קווארטער, סאו קענסטו אויסרעכענען וויפיל ס'קומט אויס א חודש, געז איז נישט דא אין די הויז ס'נאר דא עלעקטריק, סאו די סטאוו, די אווען מיט די סטאוו ארבעט מיט עלעקטריק, סאו האסטו נישט קיין עלעקטריק ביל, סארי געז ביל, אקעי, אבער עלעקטריק וואלט איך געזאגט גייט אים קאסטן בערך, אין ווינטער חדשים וועט עס קאסטן בערך צוויי הונדערט דאלאר אויסצוהאלטן די הויז, און אין זומער אין די הויעכע פירס. אין די צוויי דריי חדשים פון זומער קאסט עס בערך פיר, אין די איבעריגע חדשים איז עס צוויי נידריגע דריי אויסצוהאלטן די עלעקטריק פון די חודש. לענדסקעיפינג איז, איך צאל כמעט נישט קיין לענדסקעיפינג, אפשר איינמאל א יאר, צוויי מאל א יאר פאר די וויעדס וואס וואקסן און מען דארף זיכער מאכן צו קענען פון די הויז, סאו כ'וואלט געזאגט פאר מיר, איך קען זאגן פאר מיר, כ'האב אים נישט געפרעגט און ער ווייסט נאכנישט ווייל ער האט נאכנישט געוואוינט דא, מיט מיין גראז וואס איך האב אין די בעג, און ער האט נישט קיין געהעריגע גראז אין די בעג סייווי, קאסט עס לאמיר זאגן צוויי מאל אַכציק דאללער ערגעץ ווי דורכאויס די יאר, ס'דא מענטשן וואס צאלן מער, סא כ'מאך עס נישט אוועק, אבער דאס איז וואס איך צאל, און לויט ווי כ'זעה ער האט נישט קיין גראז, דארף עס אים נישט קאסטן מער. די נעקסטע זאך וואס ער צאלט איז עקסטערמינעיטער, ס'דא וואס האבן יא, ס'דא וואס האבן נישט, איך האב געמיינט מ'מוז האבן יעדע חודש, נאכדעם בין איך געגאנגען פון חודש צו קווארטער. איך וואלט געזאגט עקסטערמינעיטער איז קלאוס צו א הונדרעט דאלערס, אפשר אביסל מער, איינער וואס וויל מער דיטעילס וויל זיין קאמפארטעבל אז ער צאלט, אז מען מאכט זיכער זיין הויז איז קריסטעל קלער, אפשר אויב ס'דא א באג וואס ער וויל נישט האבן אין זיין הויז. די לעצטע זאך וואס האט אים געקאסט איז די מאווינג, עגעין וואס איך ווייס, איים שאר איך האב אויסגעלאזט זאכן, אבער איך טריי צו האבן די מערסטע דיטעילס, די מופן חוץ וואס ס'קאסט אים די טיקעטס צו קומען דא, אבער די עכטע עקספענס פון מופן איז די שיקן די זאכן פון ניו יארק, סאו זייער סאך מענטשן לאזן איבער זייער זאכן, מען דארף נישט די פערניטשערס מיט די בעטן, מען קען עס האבן דא פאר פרי, פאר פרי, ממש פאר פרי, אזוי ווי איך האב געזען א אדווערטייזמענט אין איינע פון די פעיפערס איז געשטאנען אז מען קען קויפן א ביליגע הויז אין מאנסי פאר וואן פוינט וואן, סאו אויב דאס הייסט ביליג איז אזא הויז פון דרײַ טויזנט סקווער פיס א פרייוועט הויז בחינם פֿיר הונדערט טויזנט דאלער, למעשה איז איך וואלט געזאגט ס'גייט אים קאסטן פֿיר צו זעקס טויזנט דאלער צו ברענגען זיינע זאכן מיט א יו באקס, סאו דאס איז בעסיקלי וואס ס'קאסט צו האבן אזא הויז און אדורך צו גיין די גאנצע שפיל, ס'איז נישט קיין קינדער שפיל אבער ס'איז א דזשערני אין לעבן, סאו האטס מיר הצלחה, איך האף כ'האב גארנישט געמיסט און טאמער יא אין די קאמענטס קען מען פרעגן און אז כ'וועל האבן די ענטפער וועט מען עס ענטפערן.